Hemmäňize salam dostlar gowy mädaylaňyz janyňyz sagmy armaňda warşawadan hemmäňize ýalkymly salam sag aman işläp ýörsüňizmi dostlar bu günki temamyzyň ady polşada aýlyk haklar näçe şol barada men wideo çekmekçi köp gelen soraglaryň biri hem polşada aýlyk näçe ondan öňürti şu tema başlamazymdan öňürti men bir zat belläp geçmek isleýärin men geçenki wideomda käbir adamlar ýalňyş düşüp Düşünipdir komentariýada ýazypdyrlar Pälwan sen prigleşeniýa ýedi ýüz elli dollardan satýaňmy eýtýäň beýtýäňmi men hiç ilekýadede prigleşeniýa satamok hiç kim bärik getiremok men diňe bärdäki gelenime bir ýyl boldy bir ýylyň içinde men öz başymdan geçiren ýagdaýlary siziň bilen paýlaşýan gören eşden zatlarym siziň bilen paýlaşýan her kimiň öz bolýan ýeri Zat eden ýeri başgaçadyr gören zady. Men öz başymdan geçirenleri siziň bilen paýlaşýan. Başga-da Polşa barada wideo çekýänler bar ýa-da bolmasa şirketler bar, zatlar bar. Kime ynanmak isleýän bolsaňyz size galan zatdyr, ýöne men öz başymdan geçiren zatlarymy men siziň bilen paýlaşýan. Ondan soňra ýene-de men şu taýda iň köp diýlen zatlaryň biri ýedi ýüz elli dollarda men prigleşeniýa satamok, satýan diýemok. Gaýrat edip şoň öňüni görüň. Prigleşeniýaň bahasy Otuz dollardan başlaýar diýdim, elleneile geçip diýdim, her kim uzadyp gitýär diýdim, bäş ýüz dollar, alty ýüz, ýedi ýüz dollar kim kellesine näme gelse aýtýar diýip aýtdym men. Ondan soňra wiza ücretiniň, wizaň bahasy ýüz, ýüz dollar töleýärler konsulus WPS Globalda, birim şo taýda sigortaň bahasam bäş ýüz kyrk iki zlot çykýar, olam gidete ýüz otuz bäş dollarmy ýalak bolýar, men size dogry hasapdan diýip aýtdym, şoň üçin Meni hiç ilek ýagdaýda ýok sen eýle beýle zat diýip hany nem etmeňize gerekgä. Ýalňyş düşünmeňize gerek ýok şony gaýrat edip başyndan göräýiň. Indi kän gepi uzaltjakgä bärde polşada aýlyklar näçe? Siziň eşitýän zatlaryňyz bahalaňyz näçe diýip eşitýäler? Seri. Näçe müň dollar diýäler? Müň dollar, iki müň dollar, üç müň dollar, dört müň dollar. Kim näme diline gelse aýtýa. Käbir şirketler diýä käbir şirketler dogrusyny aýdýa dogrusyny aýtýan şirketlere hemmäňize Köp sag bolsun aýtýaryn. Şoň üçin gaýrat ýalňyş maglumat berýän şirketler üçin men bu wideoda ýüzlenmek isleýän. Indi siziň bärde egerde eliňizde öz hünäriňiz bar bolsa, meselem indi gurluşykdan başyňyz çykýan bolsa bäri gurluşyk diýip gelseňiz, bärde gurluşykda näme edýärler? Kwadrat metr diýýärler. Ýagny kwadrat metre kesip alýarlardan gidetewrani müň dollardan başlap minimum müň ýarym dollara çenli gazanýanlar bar. Ýok däl. Belki müň ýarym dollardan has gowrak gazanýanlaram bar. Gurluşykdan diýýän, gurluşykda meselem o kerpiç ussalar ýa betonşikler, olar mesaýa galýar, zat etýärler, şeýdip olar öz aýlyklaryny özleri çykarýarlar. Ýöne akalatda ýazylan aýlygy men size häzir çykaryp berjek. Bärde her kim nalogdan gaçýarlar. Bärik siz geleňizde firmalar Size bärdäki iň pes aýlyk ýazýarlar bärde. Iň pes aýlygam bärde, ýalňyşmasam, iki müň sekiz ýüz zlot diýip bilen, ýa iki müň sekiz ýüz zlot, ýa-da iki müň sekiz ýüz elli zlot. Başy iki müň sekiz ýüz, iki müň sekiz ýüz elli zlot bolanda, siz nähiliräk işlemeli? Hepde, hepdäň dowamynda her gün sekiz sagat işiňiz bolýar, alty bazar işiňiz ýok. Ýagny şon ýalak ýagdaýda hasaplarlar. Ýöne siz bärik geleňizde hökmany suratda günlük sekiz saat işlemeli ýa-da bolmasa on saat, on iki saat işlemeli diýlen zat ýok. Ýagny her kimiň öz gelýän firmasyna görä üýtgeýär bu zatlar. Ýagny men belki nägilektn bir on saat işländir, bir on iki saat işländir ýa-da alty bazaram men işlejek diýseňiz şo taýdaky firmada işlä gelen ýeriňizde iş wagty alty bazaram iş berýändirler size. Ýagny meň diýjek bolýan zadym şon ýalaky. Men size bärde kanuna görä gürleýän. Diýýän size. Iň pes aýlyk iki müň sekiz ýüzmi? Indi size aýdaýyn men. Iki müň sekiz ýüz boljak bolsa, iki müň sekiz ýüz şu manat paçti dollar bärde dörtden. Ondan soňra iki müň sekiz ýüz ine bölýän men bärde. Ýöritiji telefon elimde. Bölmek bärde gidýärdi şu manat ortaça dollar dört boldy. Dört diýeňde siziň aýlygyňyz iki müň sekiz ýüz dollar bolanda, dollaram dörtden bolanda siziň ýedi ýüz dollar aýlyk çykýar size. Dogrumy? Bul indi nähili ki ýedi ýüz dollar çykýa. Siz günlük sekiz sagat alty bazar işläňizok. Şol ýagdaýda ýedi ýüz dollar aýlyk çykýa. Iň pes aýlygyňyz. Ondan soňra indi beýleki zadam aýdyp geçeýin men size. Indi siz bärik geleňizde şo taýda prigleşeniýaňyzyň aşagynda sagadyna on sekiz zlot, on ýedi zlot zat diýip ýazýandyrlar. Hawa, o taýda şonýalak ýazýalar. Ýöne ony nähili ýagdaýda ýazýalar indi size onam aýdaýyn men. bärik geleňizde eger siz iň pes meň eşdişýän ýerlemime görä iň pes minimum ýazylýan sagadyňyz size on dört zlotdan ýazýarlar hä hawa gelersiňiz işe ýerleşersiňiz ýagny işiňizde ökde bolarsyňyz zat edersiňiz onda siziň aýlygyňyzy köpeltýärler o barada hiç çilek ýa-da problem ýok On bäş, on alty, on ýedi zlodam diýerler. We siz bärik geleniňizde, o taýda işläňizde, on dört zlotdan alsaňyzam ýa on bäş zlotdanam alsaňyz, siziň hökmany suratda size iş beren, siziň şu taýda strahowkaňyzy töleýärler, aýlyk, ýagny siziň nalogyňyzy töläp durýarlar. We siz şol nalogdan bäriň öz kimligini, kartoçkasyny alybilýäňiz. Siz bärde dokumentalny ýagdaýda gezýäňiz, siz şol ýagdaýda. Indi bärik müň ýarym dollar, iki müň dollarlap aýlyk, ýagny ýaňky diýşim ýaly gurluşyklardan başyny çykýan bolsaňyz alyp bilersiňiz onda. Ol hem näleiki gurluşykda da ýagny sagadyna polýaklaryň elinde işleseňiz, ýagny ýigrimi iki zlotdan alýan ýerlerem bar, ýigrimi, ýigrimi bir zlotdan alýan ýerlerem bar. Ýagny şon ýalyky. Eger-de siz hany başgarak ýerlerde işleseňiz, meselem bärik siz gelenizde iň soňky hany meselem näme o, doňuz fabrika ýa towuk fabrika şon ýaly esasan bäri gara işçiler gerek o taýlardadam hiçilik ýagdaýda neme polýaklaň özleri işlänoklar ukrainler işleýär aňyrky belaruslar gelýär soň beýleki tiblisdäk ýurt tiblis tiblis şäherinden gelýärler jorjiýa diýýärler ony o taýlardan özbekler gelýärler ýagny şon ýaly hem indi bärde ortaça ýöne Meselem, öz şahsy pikirimi aýdýan men, öz şahsy pikirim. Bärde siz nirä baraňyzadam sagadyna on, sagadyna on günlük minum, minimalny sagatdan aýdýan men size, on sagat işleseňiz, sagadynam on dört zlotdan diýemde, hä, on köpeltmek on dört diýsem, hä, günlük ýüz kyrk zlot bolýar. Ýüz kyrk zlodam köpeltýäň, bir aýyň dowamynda Ýigrimi alty gün işläňiz, hepdäň alty bazary däl-de, diňe bazar güni dynç alymyz diýeniňizde, köpeltmek ýigrimi alty diýseň, olam üç müň alty ýüz kyrk zlot bölýär. Üç müň alty ýüz kyrkam bölýäs, dollar bärde şu maý dörtden dörde böleňde dokuz ýüz on dollar çykýar. Bu men iň minimalny bahadan aýdýan aýlygym. Ýöne şeýle bir zat-da siz sagadyna on bäş dollardan, on bäş zlotdan hem işläp bilersiňiz, sagadyna on alty zlotdan hem işläp bilersiňiz we şeýlelik bilen ýa alty bazar ýa günlük on iki sagat işläp siziň ortaça bir çykaryp biljek aýlygyňyz bir müň iki ýüz dollar, maksimalny bahadan aýtsam bir müň iki ýüz dollar, bir müň iki ýüz elli dollar, belki sagadyna on ýedi-on sekiz zlotdan berse has siz professional bolsaňyz öz işiňizde onda has köp hem aýlyk alyp bilersiňiz. Ýöne meň aýdýan zatym minimalny aýlyk bärde iki müň sekiz ýüz zlot olam ýedi ýüz dollar çykýar. Ýagny şon ýaly kep. Ondan başga iş barada aýlyklar barada gysgaça aýtjak zatlarym hem şu zatlar. Alişer, kamera çime ýüzlenýär. Aýlyk hakynda başga näme aýtmaly bolmaly zat barmy seň ýadyňa düşýän zatlar? Ýok şu açyklaýjy boldy. Hä? Seň üçin açyklaýjy boldumy? Ýani şu matlykça şunýalaky meň diýjek zatlam meň gaýrat edip diýýän zatlarymy başga ýerlerde paýlaşyp we ýene edip o pälwan eý diýdi beý diýdi ýalaky gep gürrüňler maňa gerek däl. Men öz bilýän zatlarymy aýtýan. Ýene bir gezek gaýtalaýdýan, men bärik adam getiremok maňa hiç çilek ýagdaýda maňa hiç zat ýazmaň. Pälwan getirýäňmi prigleşeniýe çykarýaňmy? Adatdan daşary bir soraglaryňyz zatlaryňyz bolsa pažalsta men elimden gelýän kömek bilen siziň soraglaryňyza jogap berýän şu taýda wideo arkaly ýene-de bilmek isleýän zatlaryňyz bolsa kommentariýada ýazyň. we ýenedem şun ýalaky zatlardan habardar bolmak üçin, Polşa baradaky täzelikli maglumatlardan habardar bolmak üçin kanalyma agza bolsaňyz köp minnetdar bolaryn. Eger-de şu wideo göwnüňize ýaran bolsa laýk basyň, göwnüňize ýaramadyk bolsa-da disklaýk basyň dostlar. Eger göwnüňize ýaramadyk başga-da zatlar bar bolsa aşakda ýazyp bilersiňiz şu diýeniň ýalňyş ýa-da bolmasa ýa şun ýalaky diýşim ýalyky bärde bir müň bäş ýüz we iki müň dollarlap aýlyk alýanlar sagat sagat sany şon ýalyky Ýöne bärik siziň hemmäňizem geleňizde işçi bolup gelýäňiz, gar işçi bolup gelýäňiz, ço, gar işçi bolup gelýäňiz, gar işçileňem başlangyç aýlygy diýşim bar, on dört zlotdan başlaýandyr. Ýagny bul siz wagtyň geçmegi bilen siz aýlygyňyzy köpeldip bilersiňiz. Ýöne dany moment şon ýalak bolar, siziň aýlygyňyz. Belki käbir ýerlerde men bilemok hany, hany meň eşiden adamlarymyň Ýüzde togsan bäş prosenti başlangyç aýlygy on dört zlotdan başladylar. Şolam men bilýän adamlamyň. Ýöne soňundan hany on bäş zlot, on alty zlot şon ýaly edip taýdan galdyranlar bar. Nesip bolsa men şuguna çenli YouTube kanalymda men göni ýaýlym açmany bilemokdym. Mundan soňra nesip bolsa göni ýaýlym açmana başlajak. Şoň üçin kanalyma agza bolanyňyzda ýokardaky bildirişleri hem açman, ýadyňyzdan çykarmaň. Agam başga diýmeli zat barmy aýdaýda, soň aýtman geçdim diýme. Indiki wideomyz näme hakda bolmasyn isleýän bolsaňyz kommentariýada ýazyň. Indiki wideoda näme hakda neme etmeli bolsa, wideo çekmeli bolsa şo barada men wideo çekjek. Onda näme, diňläniňiz üçin köp sagbolsun aýdýaryn. Meni dogry düşünensiňiz diýip umyt edýän. Nesip bolsa dostlar, indiki wideolarda görüşýänçäk. Hemmäňize hoş sag boluň. Görüşýänçäk dostlar.